Kejn li jgħat maħna għallura ħanibdew niddiskutu ftit anki ehm, din l-autorità, din il-fondazzjoni għall-op responsabli. Kejn huwa uffiċjal eżekuttiv anki għal promozzjoni u ġveru, bonġu kejn kif aħna. Kejn diġa kien Angela u fisem il-fondazzjoni għall-op responsabli nsellem l-telespettatur. Inti diġa kont qiegħed magħna u kienet kienet ehm, Diskussjoni interessanti ħafna addirittura anki bagħtulna xi telespettaturi tagħna fil-verità fl-aħħar ta' Diċembru jekk ma niżbaljax ħarġet statistika, statistika fejn żvelat anki stħarriġ nazzjonali illi sar fis-sena 2017 u xek. U naturalment anki inti forsi tista' tkellimna ftit anki dwar dak illi ħareġ minn dan l-istħarriġ illi sar fil-konsum ta' servizzi tal-logħob minn residenti Maltin. Lura f'Diċembru tas-sena li għaddiet il-Malta Gaming Authority, l-Awtorità Maltija għal-Logħob, ħadmet fuq stħarriġ nazzjonali fuq il-konsum ta' servizzi tal-logħob minn residenti Maltin u x'ħareġ minn dan l-istħarriġ. Dottor Gordon Cordina spjega bl-eżatt, il-persuna li ħadmet fuq dan l-istħarriġ, li l-poplu Malti nefaq 128 miljun fis-sena 2017 fuq servizzi tal-logħob. Għandek tliet miljuni aktar minn sentejn qabel. 53 fil-mija minn din il-popolazzjoni lagħbu bi flus. Issa aħna qegħdin nitkellmu l-aktar persuni li lagħbu kienu ż-żgħażagħ tagħna minn 18-il sena 'l fuq u kif ukoll ċittadini adulti minn 45 sena 'l fuq. Iż-żewġ brackets kienu brackets li bħala livell edukattiv kien livell sekondarju tagħhom. Aħna kif nidħlu f'din l-istatistika? Jiena kont se nistaqsik anke għall-benefiċċju tat-telespettaturi tagħna, xi nfissru meta ngħidu logħob responsabbli allura f'dan il-każ għax xorta jibqa' logħob. Sewwa. Ara, mit-53 fil-mija li lagħbu bi flus, wieħed fil-mija sa tnejn fil-mija rrapportaw vizzju, il-vizzju tal-logħob, iva. Qisu bejn wieħed u ieħor ma rrid nallarma lil ħadd, qisek għandek bejn 1,900 u 3,800 persuna. Mhumiex ċifri allarmanti, huma ċifri li jistgħu jiġu kkontrollati, huma ċifri li jimxu mal-medja tal-Unjoni Ewropea wkoll. Aħna bħala fondazzjoni m'aħniex kontra l-logħob b'divertiment, b'rikreazzjoni, aħna bħala fondazzjoni nidħlu fix-xena meta dik l-attività tal-logħob tibda twassal bil-mod il-mod għal vizzju tal-logħob. Issa inti saqsejtni x'inhu logħob responsabbli. Jiena nħobb niddeskrivih. Logħob responsabbli meta persuna żżomm mal-linja tal-kontroll. Linja tal-kontroll kemm finanzjarja u linja tal-kontroll kemm ta' ħin illum il-ġurnata. kif il-persuna. Għax tista' tkun qed tilgħab mhux għall-flus imma issir addict. Ekku, ekku.
Kif il-persuna tibda taqbeż il-linja tal-kontroll kemm ta' ħin u kemm ta' flus, tibda tiftaħ bil-mod il-mod it-tieqa għall-vizzju tal-logħob. tibda tidħol bil-mod il-mod għall-problema. Il-vizzju tal-logħob illum il-ġurnata sar realtà, il-logħob sar realtà bit-teknoloġija li dejjem tavvanza, illum il-ġurnata fil-kumdità ta' darek kulħadd jista' jilgħab, mit-tfal tagħna għall-adulti u għall-anzjani. Wara kemm hu importanti aħna bħala ġenituri għax hawnhekk jarawna anke ħafna nies ta' ċertu età, jimmonitorjaw dak li jkunu qegħdin jagħmlu t-tfal tagħna. Proset Angela.
Awtomatikament inti jkollok moħħok mistrieħ u x'tip ta' logħob għax aħna lit-tfal biex joqogħdu kwieti intuhom xi ħaġa intuhom xi tablet biex joqogħdu jilagħbu. Jiġifieri dik tista' tkun il-bażi ta' kollox. Ekku, aħna bħala fondazzjoni nduru l-iskejjel ta' Malta u Għawdex, Induru l-istudenti primarji tar-raba' sena għaliex nemmnu li l-problema trid tiġi ttekiljata mill-età tenera. Imma ressaqt punt interessanti ħafna inti Angela. Mhux biss irridu ngħarrfu lit-tfal fuq il-vizzju tal-logħob, fuq l-importanza li tkun responsabbli, imma rridu niftħu għajnejn il-ġenituri. Il-ħin twil li t-tfal tagħna qegħdin iqattgħu mhux jilagħbu barra imma qegħdin jilagħbu ġewwa bl-iPad tagħhom, bil-mobile tagħhom, irridu nipprovdulhom alternattiva lit-tfal tagħna ħalli kemm jista' jkun. Nuqqas ta' ħajja sabiħa, ekku. Nuqqas ta' enerġija għax inti meta tkun qiegħed tilgħab qed tintelaq, jiġifieri kemm kien sabiħ iż-żmien ta' meta konna għadna żgħar aħna u ma kellniex. din it-teknoloġija daqshekk avvanzata bħal llum imma konna noħorġu u nilagħbu barra. Jiġifieri vera tħares lejn iż-żminijiet imma almenu ħadna ħafna affarijiet li benefikajna minnhom fil-verità. Sfortunatament id-dinja tal-logħob illum il-ġurnata fit-tfal tagħna qiegħda żżommhom qiegħda xxekkilhom mill-ħajja soċjali tagħhom. U qed narawha wkoll anki minn dak l-istudju li ħareġ allura biex nerġa' nirreferi għalih, ir-rata dejjem qed tiżdied. Hekk hu, hekk hu.
Jista' jkun riżultat anki ta' dan li qed jagħmlu t-tfal tagħna biex inżommuhom kwieti. Ara, ma tistax
tiġġudika u titfa' 'l kulħadd fl-istess borma, imma iva, statistika internazzjonali qed turi li minn meta t-tfal tagħna jkunu trabi, inħalluhom ħafna ħinijiet quddiem l-iscreens tat-televiżjoni jibdew jikbru u nixtulhom dawn il-gaming consoles iqattgħu ħafna ħinijiet twal jilagħbu dawn il-gaming consoles jibdew jiżvijaw mill-akkademja, mill-iskola. mill-ħajja soċjali, mill-isports, li tant huma llum ta' benefiċċju kif qed tgħid tajjeb inti Angela. Jekk ikollok persuna li jkollok suspett li dan ikun litteralment daħal fil-vizzju anki tal-logħob, hemm xi ħaġa, hemm xi mod kif jien, it-telespettaturi tagħna, jistgħu jistaqsu ċertu mistoqsijiet biex jirrealizzaw li verament hemm il-vizzju. Jekk tippermettili jekk hemm xi telespettaturi li jixtuq jistaqsu xi ħaġa anki lil Kane, ċemplulna. Mela, bil-qalb kollha. 27888870 nieħdu gost li il għaliex forsi hemm xi ħadd li jixtieq qed jitlob għall-għajnuna. Dan huwa l-mument tagħkom li tistaqsu anki mistoqsijiet lil Kane. Hekk hu.
Il-mistoqsijiet ivarjaw. Persuna għandha tirrikonoxxi first and foremost, li għandha problema. L-ewwel pass huwa l-aktar pass importanti u huwa l-aktar pass diffiċli. Il-logħob qed jikkawżalek ħinijiet twal, qed tqatta' ħinijiet twal fuq il-logħob u affarijiet aktar importanti bħall-familja u l-ħbieb qegħdin titfagħhom fit-tieni post, fit-tieni, fit-tielet post. Qed tbati mill-vizzju kompulsiv u patoloġiku x'jiġifieri met inti tant tibda tagħti importanza lil-logħob li jiena nħobb niddiskrivija torqod bil-lejl toħlom li ħa terbaħ toħlom bil-logħob tqum filgħodu tilgħab. Il-finanzjamenti tiegħek qed tonfoq ħafna aktar milli għandek fil-but, qed tissellef il-flus biex tilgħab, qed tonfoq il-flus tiegħek fuq il-logħob minflok tixxi l-affarijiet essenzjali ta' ħajtek? Dawn kollha huma mistoqsijiet li persuna għandu jsaqsi lilu nnifsu, l-għajnuna qiegħda hemm u ħa nkun qed insemmi s-servizz ta' għajnuna tagħna. Proset, proset għax kont antiċipajtni għax intom fondazzjoni allura qegħdin hemmhekk għal xi ħaġa, qegħdin hemmhekk biex tgħinu proprju lil dawn in-nies. Il-jum it-tajjeb, hello! Allo, bonġur. Lilek ukoll, l-odwa tajba. Jiena ħanajdlek tax nixtieq ngħid. Għaliex daw ir-riklami kollha fuq il-television istazzjonijiet kollha għal betting. Tajna ta' sigaretti, tajna ta' xorb u issa għandna l-betting galor fuq it-television. Ekku. Allora meta inti qed tara programm u f'daqqa waħda jitlalek riklam, mhux qed iħajrek Tkun insejt forsi daqsxejn. Avrei afakkrek, hux veru? Jiena nixtieq li dak jinqata'. Thank you. Grazzi sinjura, grazzi tal-vuċi tiegħek ukoll. X'qed tagħmel il-fondazzjoni dwar dan? Is-sinjura għandha punt validu immens. Kif ikun hemm riklami fuq Vizzji oħrajn, fuq is-sigaretti, fuq ix-xorb. Iva, hemm riklami fuq il-logħob ukoll. Il-logħob hemm hawn investiment kbir f'pajjiżna, jiġifieri ma nistgħux nitfgħu l-logħob fuq fuq in-negattività biss. Il-logħob għandu l-pożittiv tiegħu. Il-logħob iġġenera 1.1 biljun fl-ekonomija Maltija fis-sena 2017. Jiġifieri. Imma Sewwa tgħid is-Sinjur, ma nistgħux inħarsu lejn il-pożittiv biss, irridu nħarsu lejn in-negattiv biss. Iva, riklami qegħdin hemmhekk, ikollna ħafna stejjer iċemplulna fuq il-call centre tagħna u nitkellem nitkellmu dejjem mal-Awtorità tal-Logħob. L-Awtorità tal-Logħob għandha kumpaniji liċenzjati f'idejha taħt il-ħarsa tagħha kemm gaming companies li huma online u kemm land-based bħala każinòs u ħwienet tal-logħob, l-għajnuna qiegħda hemmhekk. Jiena nixtieq nagħmel punt importanti, jekk inti qiegħed hemmhekk qed tismagħni mill-kumdità ta' darek u tħoss li inti għandek problema bil-vizzju tal-logħob jew inkella l-partner tiegħek jew qarib minn tiegħek għandu l-problema tal-vizzju tal-logħob, tiddejqu xejn, nerġa' nirrepeti, l-ewwel pass huwa l-aktar pass diffiċli, ċemplu fuq in-numru tagħna 1777, għandna l-istaff imħarreġ sena sħiħa, Ċemplulna, kellmuna, nisimgħu l-istejjer tagħkom, ħa nagħtukom l-għajnuna kollha u anke naħdmu id f'id ma' aġenziji terzi, bħalma huma, nsemmihom minn hawn u nirringrazzjhom, Gamblers Anonymous immexxijin mill-Caritas, Is-Setqa mmexxija mill-FSWS, Richmond Foundation. Aħna. Minn hawn inħeġġiġhom biex inkomplu naħdmu id f'id biex inkomplu ngħinu lil min qed ibati mill-vizzju tal-logħob. Jiġifieri jekk hemm xi telespettaturi tagħna li għandhom problemi u jixtiequ jibqgħu anki anonimi, ċemplu wieħed seba' seba' seba' se jsibu nies professjonisti anki fil-qasam tax-xogħol, l-anonnimità se jżommuha però se jkunu qegħdin hemmhekk għalikom. Inti għedtli li tista' tagħti xi tip ta' pariri. Il-linji miftuħin. 2-7-8-8-8-8-7-0 jekk tixtiequ titkellmu magħna. Iva, Em, em, laj- It-tip ta' għajnuna li tingħata. Iva, eh, nixtieq ngħid minn hawnhekk li l-logħob għandu jintlagħab għall-gost biss, dik number one. U kemm jista' jkun meta tilagħbu tkunux taħt l-effett la tax-xorb u lanqas ta' droga biex ikun hemm aktar il-kontroll min-naħa tagħkom. Barra il-wieħed seba' seba' seba' għan aħna nipproċessaw ukoll dawk li ngħidulhom self-bearing forms bl-Ingliż, bil-Malti formoli ta' esklużjoni. X'inhuma dawn il-formoli? Intom ċemplu fuq in-numru wieħed seba' seba' seba', agħmlu appuntament magħna fejn ħa tiltaqgħu mal-istaff professjonali tagħna fl-uffiċini tagħna. Kif issir il-meeting? Il-għaliex għandek nies li forsi. Ma jkunux iridu jidhru, jafu li għandhom, u li tkun taf li għandek problema u li taċċetta li għandek problema diġà tkun qed tbatti t-triq anki tal-fejqan. Eżatt, il-kunfidenzjalità tinżamm kollha, mhux biss meta ċċemplu imma anke meta tiġu fl-uffiċini tagħna. Intom jekk ikun hemm każijiet fejn ma jkunux iridu jiġu l-uffiċini tagħkom, tmorru tiltaqgħu magħhom? jenna fuq mejda eh, tieħdu kafe per eżempju biex dak li jkun jisom il-taqaw żewġ teħbib jiddiskutu issir din is-sistema wkoll? Għalissa nżommu il-kunċett li l-persuni jiġu from their own free will jiġu l-uffiċini tagħna. Jers, u lejkom? Iva, iva, iva, iva. U n-numri dejjem qegħdin jiżdiedu aktar ma jgħaddu. Proset. Ġifieri diġà għandna nies li qed jaċċettaw allura li għandhom sitwazzjoni. Ekku, ekku.
persuna tista' teskludi lilha nnifisha minn land-based gaming parlours. Dawn x'inhuma? Ħwienet tal-logħob jew inkella każinòs liċenzjati mal-awtorità tal-logħob. Persuna tista' teskludi għal sitt xhur, tista' teskludi għal sena jew għal perjodu indefinit. Persuna li tkun trid teskludi lilha nnifisha għal perjodu indefinit, importantissimu li ġġib magħha ċertifikat mediku li fuqu jkollha miktub minn professjonist mediku li hi qed tbati u qed ibati mill-problema patoloġika tal-logħob. Iġġib kollox magħha, ħa ssib l-istaff tagħna lesti biex ngħinuhom tagħmel din is-self-bearing, kif tagħmel din is-self-bearing form, u terġa' taqa' u tmur f'każinò jew f'ħanut tal-logħob, id-database ħa tisel tixgħel bozza ħamra fuq isimha fuq l-ID number tagħha u ma titħalliex tidħol. Hemmhekk tkun qed teskludi lilek innifsek mid-dinja tal-logħob. Jiġifieri din xi ħaġa li jitlob għaliha l-persuna stess biex finalment ikun qiegħed jgħin lilu nnifsu ħalli ma jmurx f'dawn il-postijiet biex jilgħab. Sadanittant, Kane jerġa' jkun magħna jekk Alla jrid fil-ġimgħati li ġejjin imma jiena qabel ma nikkonkludu xtaqt nistaqsi x'inhi l-way forward anki tal-Fondazzjoni. Iva, bħala Fondazzjoni qegħdin nieħdu taħt ir-responsabilità tagħna proġett bl-isem ta' Take Action Against Problem Gambling in Malta ħu azzjoni kontra l-vizzju tal-logħob f'Malta fejn fuq fuq permezz ta' dan il-proġett li huwa proġett ta' miljun ewro funded from the European Social Funds Se nkunu qegħdin naħdmu fuq stħarriġ nazzjonali, mhux fuq il-konsum in ġenerali, imma anke fuq inkunu qegħdin niffokaw il-lenti tagħna fuq il-vizzju tal-logħob din id-darba. Barra mill-istħarriġ nazzjonali, li ħa nkomplu nsaħħu l-kampanji ta' għarfien tagħna permezz tiegħu, se nkunu qegħdin inħarrġu nies, li ta' kuljum bil-professjonaliżmu kollu tagħhom jiffaċċjaw dawn in-nies li jbatu mill-vizzju tal-logħob, bħal psikoloġisti, psikjatri, bħala NGOs, organizzazzjonijiet varji, ħaddiema tagħna tal-Fondazzjoni u professjonisti varji oħrajn, biex inkomplu kemm jista' jkun inwessgħu u nsaħħu l-għajnuna tagħna. U nkomplu nisimgħu l-karba ta' dawn in-nies li qegħdin ibatu mill-vizzju tal-logħob. Però t-telespettaturi tagħna jekk iħossu li għandhom bżonn l-għajnuna jirreferu anki lil din il-fondazzjoni, Kane, nies professjonisti oħrajn bħal Kane ikunu qegħdin hemmhekk biex jgħinukom, ċemplu wieħed seba' seba' seba' u se ssibu dawn in-nies Emmek għalikom. Grazzi Kejn, għanna nerġaw niltaqgħu jekk Alla iva, jrid għalik. Iva, iva, Inkomplu waslu aktar informazzjoni dwar il-fondazzjoni. Sadan it-tant ftit tarif pubbliċitarju, ħafna aktar mistednin se jiġu żuruna, xef Dario naraw x'qiegħed jagħmel anke